Mela, l-ewwel nett il-Lejla t-Tajba, grazzi talli għoġobkom tiġu għal taħdita oħra organizzata mill-Akkademja tal-Malti. Tajjeb, naħseb li din ħa tkun l-aħħar waħda għal dan l-istaġun. Diġà għandna numru ta' taħditiet ippjanati minn Settembru 'l hemm. Il-lingwa bħala ħoss, illum se nitkellmu fuq l-onomatopea li NLU Tajjeb, se tkellimna fuq il-lingwa bħala ħoss. Fil-verità, l-lingwa oriġinarjament minnha nnifisha hija ħoss. Tajjeb? Imma l-ħoss għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Żewġ limitazzjonijiet li għandu l-ħoss huma l-limitazzjoni taż-żmien u tal-ispazju. Taż-żmien, jiġifieri jekk rajlek xi ħaġa llum, nisptata x-xahar id-dieħel, mhux ix-xahar id-dieħel, anzi, eżatt, ġimgħa d-dieħla, Nistgħu ninsew x'għandna. U tal-ispazju minkejja li l-ħoss tajjeb jista' jwassal tiegħek, l-eħnet jista' jwassal però xi darba ma jintefa' mhux se jwassal kilometru. U l-bniedem sa mill-bidu rrealizza b'dawn il-limitazzjonijiet u allura ried joħloq sistema aktar permanenti biex b'mod aktar permanenti mill-kitba dawn il-ħsejjes iżommhom hemm u jirreferi għalihom meta jrid. U tintenni, l-ewwel beda b'sistemi, ipinġi l-affarijiet biex jirreferi għal oġġetti, imbagħad dejjem ipperfezzjona s-sistemi sakemm wasal għal kitba sillabika u alfabetika fejn prova jaqbad il-ħoss. Tajjeb, mela ħoss, qed niktbu, inpinġih biex jirreferini għall-kelma. Però hemm numru ta' kliem partikolari. li meta tiktibhom u taqrahom il-ħoss tagħhom stess bħal donnu jurik it-tifsira tagħhom. L-onomatopea. Huwa minnu li hemm dawn inħolqu biex juru din ir-relazzjoni diretta bejn il-ħoss u l-kitba? Għax mhux kulħadd jaqbel. U x'effett għandha din l-onomatopea? Huwa kunċett universali, f'kull lingwa nsibu dawn il-verbi, dawn il, dan il-kliem onomatopejk. Tajjeb, u biex kellimna dwar dan is-suġġett u l-effett ta' dan il-kliem anke fil-poeżija, fil-letteratura, f'idejk li hemm. Ok? Il-lejla t-tajba, le, dawn mhux mixew, ħa nibdew. Thanks Cornette. Il-lejla t-tajba, ħa nħossu ħafna llum flimkien. Eħe, bejn dam dam u barqam, l-onomatopea fil-Malti. Dwar xiex se nlabalbu illum? Probabbilment qed tisimgħu qalbi ttaqta' ukoll biex inkun użajt onomatopea oħra. Eħe, f'din it-taħdita kif qal tajjeb George se nħarsu lejn xi definizzjonijiet ta' onomatopea għax bħal ħafna suġġetti oħrajn mhux dejjem hemm qbil jew definizzjoni waħda ta' xi tkun din l-onomatopea. Imma se naraw ukoll kif inhi fertili ħafna fil-każ tal-Malti fejn jidħlu l-verbi u n-nomi kwadrilitteri wkoll. Ħa nirreferi ftit jekk hux speċi fenomenu universali jew le, imma bl-ebda mod dan huwa studju komparattiv sewwa, ta' dan il-kunċett. Issa, għaliex l-onomatopea? Iddiskutejtha ftit ma' Claire din għaliex l-onomatopea. Naħseb waħda mir-raġunijiet għaliex għażilt li anke nitħaddet fuq l-onomatopea hija l-gost tal-ħsejjes, il-gost li jkun il-ħsejjes, leċitament illi tqabbadni l-lingwa, f'kull forma tagħha, fit-tipi ta' kliem kollu li jeżisti, imma partikolarment ukoll meta dik il-kelma b'xi mod toqrob lejn ħoss fid-dinja. Hemmhekk ktibtilkom iġġibni t-tfal, għat-tifla ta' ġo fija. Imma wkoll, u hemmhekk ħa nitkellmu ftit iktar 'il quddiem ukoll kif pereżempju l-onomatopea titħaddem qatigħ f'kotba tat-tfal, hija anki mekkaniżmu użat biex it-tfal jitgħallmu l-ħsejjes u l-lingwa jew jiġu konxji tagħhom. Imma fuq kollox ukoll, kif ħafna minnkom tafu, Għalija importanti ħafna l-għaqda bejn il-lingwa u l-letteratura jew il-lingwistika u l-letteratura u naħseb illi l-onomatopea huwa suġġett mill-aħjar illi fih nagħqdu, inżewġu dawn iż-żewġ oqsma li fil-fatt mhumiex daqstant differenti forsi minn xulxin kemm naħsbu jew jiddependu ħafna fuq xulxin. Jiena nħares lura lejn dak illi ħdimt fuqu fil-passat irrealizzajt illi isni b'xi mod dejjem bqajt immiss mal-onomatopea. U fil-fatt l-ewwel darba li esplorajtha fit-tul biex ngħidu hekk kienet fit-teżi tal-verbi kwadrilitteri fil-fatt u mbagħad missejta ftit f'tan-nomi verbali wkoll dik li għamilt tal-masters. Imbagħad kont għamilt proġett li kien jismu Ċum Paqbum jiena u Keith Azzopardi fejn konna esplorajna l-ħsejjes mat-tfal fil-fatt u kien hemm proċess interattiv interessanti. Bil-permess ta' Michael Spaniol tlabtu fil-fatt biex nirreferi għal dal-proġett li kont bdejt naħdem fuqu bis-saħħa tiegħu wkoll, proġett fis-Slovakkja illi qiegħed jiġbor l-onomatopea minn numru ta' pajjiżi u issa ħa nkellimkom fuq hekk ukoll. U fil-fatt dan l-aħħar ukoll ippubblikajna essay jiena u Claire fuq l-istorbju. Kif forsi tafu Claire Azzopardi qed taħdem fuq is-silenzju, imma minnha t-tnejn jiena l-istorbjuża. Allura jiena mort għall-onomatopea u l-istorbju. Ħa nurikom dal-filmat ċkejken li konna għamilna għall-proġett Ċumpaqbum. Dan kien fil-fatt filmat li jispjega lit-tfal x'iridu jagħmlu f'dan il-proċess. Kienet kien proġett li konna tellajnih fi spazju kreattiv u konna esplorajna diversi ħsejjes. Kien ukoll l-ewwel proġett, irrid ngħid, illi ħadem fuqu Andrew Schembri, li ħalliena proprju s-sena li għaddiet u kien proġett speċjali ħafna għax kien ħoloq dawn l-istrutturi li anki jappellaw għal sensi differenti għat-tfal. Mela, ħa nagħmlu ftit esperiment. Tistgħu tużaw il-mobile, tajjeb, jekk ma għandkomx fejn tħażżu. Ħa nsemmalkom xi ħsejjes u nixtieqkom tiktbu ħoss, ċe kelma li tirrappreżenta il-ħoss partikolari. Sewwa, issa mhux ħa ngħidilkom ta' xi x'inhu, ħa nsemmalkom ħoss u araw kif kieku tirrappreżentawh b'kelma, tajjeb? Mela, tistgħu tużaw il-mobile f'idejkom biex tieħdu nota. Mela, l-ewwel ħoss huwa dan. Dak l-ewwel wieħed. Ħanaddi għat-tieni wieħed. Għanerġa nsemmaħu l-kom da. Tielet ħoss. Ir-raba'. Ħa nerġa' nsemmagħhulkom dak. Il-ħames.

Nisimgħu. Mela, kif irrappreżentajtuh dal-vot? Drimm? Le, ma użajtu ħoss biex kelma biex tirrappreżentaw il-ħoss? Zarzir, all right? Zzz, all right? Zanzir, ok. Mela, li jmiss, tista' ngħidilkom ta' x'inhuma.

Qed nistħajjilni tal-kompetizzjonijiet ta' television li Stephanie jekk rebbaħniex qatt ma rbaħt xejn. Qed tinnutaw imma li lanqas hawnhekk le qed naqblu flimkien, issa qegħdin fl-istess ambjent, fl-istess kuntest, l-istess ħoss, bl-istess volum, bl-istess lingwa u bejnietna m'aħniex qed naqblu. Ġifieri aħseb u ara bejn lingwa u oħra biex naqtagħlkom ftit il-kurjużità, Dawn kienu il-ħsejjes, blender, vulkan, helikopter, nifs ta' sigarett, it-tipjip ta' sigarett, żibel, ma kienu bottijiet tal-birra, u martell antik. Il-ħoss kien speċifikament jgħid li martell antik. Mela, ejn ngħaddu ftit allura d-definizzjonijiet ta' onomatopea, sewwa? L-ewwel nett minn fejn ġejja l-kelma? Ġejja mill-Grieg, m'hemm ħadd partikolari li invvintaha imma hija t-tagħqida ta' dawn iż-żewġ partijiet tal-kelma, onuma li tfisser isem u poiein li tfisser tagħmel, li interessanti li hija wkoll l-għerq ta' poeżija u poeta. Li hemm interessanti wkoll li għandna terminoloġija differenti għal onomatopea, forsi fil-Malti nużaw l-iktar onomatopea, imma meta biex meta tiġi anki biex tfittex dwarha, hemm terminoloġija differenti li issa se nħarsu lejha wkoll, ġifi eżempju jekk infittxu f'David Crystal, id-definizzjoni nsibuha taħt sound symbolism. Dan naħseb l-iktar terminu li jogħġobni fil-fatt jien għax jirrappreżenta preċiż ukoll it-tifsira tal-kelma. u hemmhekk naturalment jirreferi għal din l-assoċjazzjoni diretta bejn il-forma u t-tifsira fil-lingwa u kif il-ħsejjes jirriflettu elementi tad-dinja esterna. Jirreferi wkoll, interessanti, għas-sinestesija, li se niġi għaliha aktar tard, li hija t-tagħqida ta' sensi differenti flimkien fil-fatt. Jekk inħarsu lejn dak li jgħid Matthews, fl-Oxford Dictionary jgħid kelma jew proċess li bih jifforma l-kliem eh, l-sura fonetika tiegħu l-mifhuma li tieni ta' ħoss jew ħoss assoċjat ma' xi ħaġa li jiddenota. biex inħarsu lejn il-kunċett anki minn lenti lokali biex ngħid hekk ħadt lil Oliver Friggieri u filwaqt illi Crystal u Matthews huma lingwisti Friggieri qabel kull ħaġa oħra forsi huwa wkoll studjuż min-naħa tal-letteratura mhux biss naturalment u jgħid hekk il-ħila ta' ċertu kliem li bil insomma mhux ħa nagħmel karaoke aqrawha intom. Għax inkella ħa nagħmel slide karaoke. Imma eħe, fost l-affarijiet kollha li qed jgħid hux vera, għadd ta' kliem li fl-ilsien Malti għandu x-xeħta ta' tagħqida ta' sens u ħoss fil-fatt. Eħe, Friġġieli jitkellem ukoll fuq l-effett tal-onomatopea permezz ta' ħsejjes partikolari illi fihom infushom mhux onomatopea. Jirreferi per eżempju għall-poeżija Xita ta' Mary Mejla. Dik joħodha bħala eżempju wieħed ukoll ta' onomatopea fis-sens illi hemm l-istess effett maħluq mill-onomatopea fl-imitazzjoni tax-xita. U allura mela minbarra l-omatopea, kliem ieħor li nistgħu nużaw huwa, bl-Ingliż naturalment f'dal-każ, sound word, sound symbolism, u nsibu wkoll definizzjoni ta' onomatopoeia biex ngħidu hekk taħt echoism. Okej, u din l-onomatopoeia allura x'suriet tista' tieħu? Tista' tieħu s-sura ta' verb hux vera xi ħaġa bħal fesfes jew tektek, kif għedna fil-Malti ħafna drabi quadrilitteru. Tista' tieħu s-sura wkoll ta' nom verbali jew verb denominattiv minn qampina, qampen, tad-direzzjonijiet ibeżżgħuni naqra jiena, speċi. Ħafna drabi nitkellmu fuq għerq, le, li jwelled partijiet ta' diskors differenti jew kliem differenti, ma kieku kellna nitkellmu fuq direzzjoni, nistgħu nitkellmu fuq nonverbali u verbi denominattivi. Nomi oħrajn bħal sulluzzu, kliem ieħor bħal azzinn. Imma mbagħad hemm anki l-verbi li jiddeskrivu l-ħoss, le, bħal janni, li strettament forsi mhix l-ewwel kelma li naħsbu fiha bħal meta jien naf ninzertaw il-kelma fesfes għal onomatopea, imma tista' wkoll taqa' taħt din il-kategorija. U mbagħad għandna wkoll kliem maħluq biex ngħidu hekk, speċjalment pereżempju f'dal-każ għandna t-terminoloġija tal-logħob tan-nar, imma anki fejn jidħlu l-kotba tat-tfal insibu ħafna onomatopea vvintata. Biex niddefinixxi xi ħaġa ħafna drabi nieħu gost ukoll, u nsibha utli, mhux għall-gost, illi nħares lejn dak li mhix. U l-onomatopea naturalment mhijiex il-ħoss innifsu, qed ngħid l-ovvju għalikom hawnhekk imma ikun hemm min forsi jitfixkel ħaġa m'oħra. Imma wkoll tajjeb illi nagħmlu distinzjoni bejn l-interjezzjoni. dawn ir-referenzi mit-teżi ta' Rosette Bonnici fil-fatt, per eżempju, tagħti eżempju tal-kelma uffa, hux vera li tesprimi d-dwejjaq tal-kelliem, imma wkoll tista' tintuża bħala onomatopea, x' timita xi ftit il-ħoss li nagħmlu meta nagħmlu uff. Eħ, mela hemmhekk, iwa, taqa' taħt onomatopea. Imma mbagħad għandna kelmiet bħal a u o, hux vera li ma tantx nistgħu nikkategorizzawhom bħala onomatopeja f'dal-każ għax huma l-kelma nnifisha. U fil-fatt issir din id-distinzjoni, hux vera? Fil-fatt l-onomatopeja tiddeskrivi aktar il-ħoss, pereżempju quack jew grr, filwaqt li l-interjezzjoni tesprimi iktar is-sentiment, bħal meta tgħid qajma għal meta nweġġgħu. X'għandna f'lingwi oħrajn qabel ma nasal anki għall-Malti? Hawnhekk prattikament dak kollu li se ngħid hawnhekk meħud mill-ewwel teżi tiegħi, kif għedtilkom il-verbi kwadrilitteri fil-Malti, teżi li kont irriċerkajtha taħt is-superviżjoni tal-Professur Manwel Mifsud. U, pereżempju, sibna li fl-Għarbi standard jeżlu bejn verbi onomatopeiċi bħal waswas, verbi intensifikattivi bħal qasqas, issa ħa nagħmluha dik id-distinzjoni wkoll, u verbi li jirreferu għal moviment repetut. U fil-fatt Ullmann jaqsam il-verbi onomatopeiċi f'dawk primarji u sekondarji. Il-primarji huma dawk bħal qaħqaħ kif qed taraw hemmhekk u s-sekondarji bħal mesmes. Fil-fatt, Waħda minnhom hija marbuta ma' ħoss imma l-oħra hija marbuta iktar ma' moviment ripetut u hawnhekk fejn tidħol id-distinzjoni allura għaliex dawk li jesprimu moviment repetut fil-fatt nistgħu nirreferu għalihom bħala iterattivi u ġieli jkun hemm il-każ meta jaħbtu flimkien biex ngħidu hekk ukoll. Jekk għandna kelma bħal pespes, pereżempju, hija onomatopejika Imma wkoll l-azzjoni hija ripetuta, hux vera? Naturalment l-onomatopea mhix fenomenu marbut mal-Malti jew mal-lingwi Semitiċi biss, u Ullmann fil-fatt jikkummenta fuq il-qrubija li jista' jkun hemm bejn il-kliem onomatopejku f'lingwa u anki f'lingwi oħrajn. Madankollu Lyons jgħid li hawnhekk japplika wkoll, issa ħammis ftit magħha, il-kunċett tal-arbitrarjetà. U se naraw fil-fatt jiena l-pożizzjoni tiegħi biex ngħid hekk biex nistqarrha minn issa tmur iktar ma' din l-idea li fil-fatt anki l-onomatopea hija pjuttost arbitrarja. Però kif jidher pereżempju ara fl-Ingliż ngħidu cuckoo ma fil-Malti ngħidu pess pess. Però interessanti li f'xi waqtiet insibu, hux vera, qrubija bħall-Malti lablab u bl-Ingliż blab. Imma allura, kif qed ngħid, l-onomatopea fil-verità tintrabat ma' kliem onomatopejku wkoll. L-arbitrarjetà, hux vera li tkellem ħafna fuqha Saussure, naturalment, tgħidilna illi m'hemmx rabta Ċert, għalfejn siġra nsejħu la siġra u mhux xi ħaġa oħra? Sewwa fil-qofol tal-idea tiegħu. Allura suppost illi l-onomatopea kieku tisfida din l-idea, le? Għax jekk għandi ħoss ta' għasfur qed ipespes, bil-kelma, il-ħoss tal-kelma suppost qed jimita, mela suppost m'hemmx arbitrarjetà. Imma r-realtà hi li, appuntu, kif qed ngħid, xorta waħda hemm, u hawnhekk poġġejt dal-kelb, ara, li qed jinbaħ b'lingwi differenti. Le, ċajta u mhix, jiġifieri meta jkollok kelb ukoll, le, skont l-lingwa tagħlmu mbagħad se jobdi minnek, issa jekk jinbaħx differenti, b'lingwi differenti ma nafx imma. Bl-eżatt. U hawnhekk sibt dawn l-immaġnijiet illi naħseb jillustraw ftit din l-idea. Interessanti li l-ħsejjes ta' qattus madwar id-dinja huma eqreb ta' xulxin, ara pereżempju dejjem hemm l-emme preżenti biex ngħidu hekk, hux vera? għal tal-kelb, ara tal-kelb ivarjaw ħafna iktar biex ngħidu hekk. il-ħoss tal-kelb ivarja ħafna iktar u fil-Malti le, fil-Malti stess għandna inbigħ differenti biex ngħidlek. Mela, ħa naraw ftit fil-Malti. Appuntu le, ħafna minn dawn l-eżempji li se nġib qed taraw anki l-parti bl-Ingliż kienu l-lista ta' Kliem onomatopejku li ġbart għall-proġett li rreferejt għalih, jiġri se nkun qed nislet ħafna minn dak minn dan li qed ngħid minn din il-kompilazzjoni, minn din ir-riċerka. Eħe, hux vera, jiġifieri jekk inħarsu fil-Malti nistgħu ngħidu baw waw, nistgħu ngħidu baw baw, wuf wuf, garr, grr, sewwa u min jaf forsi kemm il-ħoss ieħor li kemm il-kelma oħra li tiġi f'moħħna biex nirrappreżentaw il-ħoss ta' kelb jinbaħ. Ġieli lanqas fil-Malti stess hux vera m'aħna qegħdin naqblu. Jekk inħarsu lejn l-onomatopea fil-Malti ħa nħares qisu lejn dawn it-tliet aspetti issa u se nibdew bil-verbi semitiċi kwadrilitteri. Mir-riċerka li kont għamilt hemm ħames tipi, ħames mudelli ta' verbi kwadrilitteri, sewwa li jaqgħu taħt dawn il-kategoriji. Naturalment fil-qalba tagħhom il-kwadrilitteri, it-tieni u t-tielet konsonanti ma jridux ikunu l-istess, altrimenti mbagħad jiġi verb tat-tieni form, mhux vera? U allura huwa interessanti li mit-tipi ta' verbi kwadrilitteri kollha li jeżistu abbażi tas-sekwenza konsonantali, hemm erbgħa minnhom illi nsibu xi verb onomatopejku marbut magħhom, sewwa? Kif qed taraw hemmhekk fil-fatt. Din hija d-distinzjoni li semmejt qabel sewwa, ġifieri meta niġu għall-verbi li għandhom is-sekwenza wieħed tnejn wieħed tnejn, u mbagħad nistgħu naqsmuhom b'dan il-mod, hux vera, fuq naħa għandna dawk illi huma onomatopeiċi bħalna aħna, u l-verbi li qed insejħulhom iterattivi. Hemm il-paper interessanti ta' Serracino Unglot li jitkellem fuq it-trikonsonantaliżmu fi ħdan il-kwadrilitteri fil-fatt u hu pereżempju allura jorbot mess ma' messmess, għax tgħidx mess darba u messmess imbagħad iktar minn darba. Kif għedtilkom, ġifier hemm kelmiet bħal pespes pereżempju li fil-fatt jaqgħu taħt iż-żewġ kategoriji biex ngħid hekk. Appuntu, l-verbi kwadrilitteri fil-Malti jinqasmu b'dan il-mod, l-akbar għadd ta' kliem onomatopejku fil-Malti fil-fatt ġej mill-Għarbi huwa verb u huwa bis-sekwenza wieħed tnej wieħed tnejn. Sewwa? Allura hemm din ir-rabta hawnhekk bejn il-forma u dak illi qed twassal. Sewwa? Mhm. U interessanti li nsibu wkoll għadd ta' varjanti allura le permezz tal-metateżi, per eżempju fesfes u sefsef, jew patpat u taptap, ehm, li mhux neċess ma hemmx rabta dejjem fit-tifsir bejniethom, imma interessanti kif jinqalbu allura il-konsonanti. U ġieli jkun hemm ukoll eh, bdil fil-ħoss tal-vokali illi jrendi verb differenti fil-fatt. Is-sekwenzi vokaliċi marbutin mal-verbi kwadri litteri wieħed nej wieħed nej huma qaqa jew e e fil-fatt. U fost dawn it-tipi ta' verbi onomatopejċi insibu verbi li huma marbutin mal-ħsejjes tal-annimali, mal-ħsejjes ta' elementi naturali u mal-ħsejjes li jipproduċi l-bniedem. Hawnhekk bdejt bil-mod, bdejt b'ċapċap, għax imbagħad hemm ħsejjes la iktar imqarbin minn hekk li jipproduċi l-bniedem. F'dan il-proġett li semmejtilkom sewwa ta' dan il-ġurnal Skase, mela min-naħa tagħhom tawna lista ta' kategoriji sewwa u allura kien interessanti illi naraw liema kategoriji anzi wkoll ma kellniex kelmiet għalihom li jaqgħu taħthom sewwa minbarra naturalment dawk illi jaqgħu u issa ngħidilkom fuq hekk. Il-kategoriji kienu dawn sewwa li pprovdew min-naħa ta' dan il-proġett, l-erb elementi, l-annimali, il-bniedem, l-istrumenti, l-vetturi, makkinarju, strumenti ta' gwerra u qerda, qniepen u għodda simili u oġġetti oħrajn imbagħad. L-iktar żewġ kategoriji eżemplifikati fil-Malti huma tal-għasafar, jiġifieri l-annimali mbagħad kienu jerġgħu jinqasmu sewwa, kien hemm pereżempju rettili, għasafar, u l-bqija. Interessanti li tal-għasafar hija waħda mill-kategoriji l-iktar eżemplifikati. L-eżempji tajjeb ngħidilkom ġibthom minn sorsi differenti, primarjament minn Aquilina u d-dizzjunarji l-oħrajn, imma wkoll minn teżijiet, imma anke wkoll minn rumanzi u xogħlijiet oħrajn, sewwa. U l-ħsejjes tal-għasafar għandna għandna ħafna minnhom li naħseb tgħidilna ħafna wkoll fuqna, fuq il-mod ta' ħsieb tagħna, hux vera, jew il-qrubija li xi darba forsi kellna man-natura. U l-ħsejjes imbagħad li għamel ġisem il-bniedem ukoll huma eżemplifikati ħafna. M'hemm ebda eżempji fil-kategoriji tal-vulkani u n-nar li wkoll naħseb tissuġġerixxi xi ħaġa dwarna, mhux vera, m'għandniex vulkani, u l-ħut u l-ħlejjaq oħra tal-baħar fil-fatt ukoll m'għandniex. U hemm eżempju wieħed mill-Ingliż li ħadna fil-kategorija tal-vetturi li huwa vroom, mhux vera, hemm anki l-ktieb tradott bħalissa nsejt min traduċieh, vroom vroom li ħareġ il-Merlin fil-fatt. Interessanti, hux vera meta nħarsu lejn l-eżempji issa minn lenti biex ngħidlek kwalitattiva. Interessanti illi xi ħsejjes li jagħmlu n-nies hux vera u li jagħmlu l-annimali jingħad li huma l-istess hux vera, pespes, pereżempju. U għandna wkoll ħsejjes partikolari li huma mifruxin fuq numru ta' kategoriji bħal gerger per eżempju, kif qed naraw hemmhekk. Insibu wkoll konsonanti simili għal ċerti ħsejjes fid-dinja f'kelmiet differenti, per eżempju bexx u bexxex, hux vera? Jew raxx u raxxax per eżempju. Eħe, insibu wkoll diversi kelmiet bil-kontra, issa mhux l-istess kelma li tintuża għal tifsiriet differenti, imma, hux vera, l-istess għasfur, f'dal-każ, illi nħoss li għamel huwa espress b'dawn il-verbi onomatopeiċi kollha, hux vera f'dal-każ l-ispons un l-istess naħseb ukoll jgħidilna xi ħaġa fuq in-natura tagħna. U anki hux vera pereżempju bħall-ħoss li jagħmel il-bniedem meta jitkellem minn taħt. Fesfes imma ngħidu wkoll pespes, hux vera? Nsejt l-għasfur. Issa. Eh, Umbagħad nistgħu nħarsu anki eh, lejn verbi semitiċi eh, oħrajn, mhux vera. Per eżempju, mela minn barra l-kwadrilitteri li huma l-verbi semitiċi oħrajn li jirrappreżentaw ħoss. Per eżempju, it-trilitteri torox u ġvera, bħal bex u gar, il-verbi kwadrilitteri tat-tieni forma, semmejna raxxax l-ewwel. Di kategorija li teċċitani ħafna, l-kliem ivvintat. L-ewwel semmajna, semmajtilkom il-bottijiet. Niftakar il-ferħ li ħassejt meta skoprejt il-poeżija ta' Mary Mejlaq, Bott fi triq, u din tirrappreżenta l-ħoss tal-bott jitgerbeb fi triq permezz ta' gro gro gro. Sewwa? l-qbum, pereżempju, mir-reġistru tal-piroteknika, u kliem bħal żlikk f'Ulied in-Nanna Venut fl-Amerika. Imbagħad għandna kliem ieħor, hux vera, tintintin, ċluff, sulluzzu, sewwa ħafna mill-kelmiet ukoll ġieli nużawhom mat-tfal, le, fil-fatt, biex nikkomunikaw magħhom. Did-darba kelmiet fil-Malti illi imma huma minn lingwi oħrajn biex ngħidlek sewwa, kelma bħal aċċu pereżempju mhux vera. Insomma, hawn ftit eżempji hawnhekk illi tistgħu tarawhom hawnhekk iffukajt fuq il-kategorija tal-annimali fil-fatt. Eħe, ħafna għandhom mnejn jorbtu l-onomatopea ma' aspetti differenti fosthom mal-ħtiġijiet pedagoġiċi, l-kuntest infantili kif semmejna tat-tfal hija għodda b'saħħitha ħafna fejn jidħol it-tagħlim tat-tfal u anki l-espressjoni letterarja. U fil-fatt Ullman jagħmel referenza għal dan u jirreferi għal rabta tal-letteratura ma' dan il-prinċipju u appuntu hekk ukoll fil-letteratura bil-Malti, hux vera? Ma nafx għalfejn qed immur 'l hawn għax għandi din imma f'moħħi mhux qiegħda f'idi. U jekk inħarsu ftit lejn il-letteratura nkunu nistgħu naraw ftit eżempji, hux vera? Hawnhekk iżżattat ftit u għażilt Poeżija li ktibt jiena. Imma ħa ngħidilkom għaliex, għaliex fit-tikka Malti li niktbu jiena u Claire Azzopardi kellna bżonn fil-fatt poeżija għal raġunijiet pedagoġiċi mimlija verbi onomatopejċi jew kliem onomatopejku, u ma sibitnix waħda li qisu taqdi l-bżonnijiet kollha tagħna. U allura msomma kont ivvintajt din li tmur xi ħaġa hekk. L-Italja żarbuna li tgħidx kemm ittektek, iċ-Ċilì qisha serp li ta' spiss iċekċek, Ċipru bħal taġel li jfexfex u jbaqbaq, se jsajjar xi ħaġa li tqarmeċ mhux farka, Il-Ġappun bħal donnu xi żiemel tal-baħar li kieku ta l-art jagħti b'saqajh kemm irid. Is-Senegal arah donnu wiċċ ta' persuna se jqaħqaħ jew jpaċpaċ jew jitlob l-għajnuna. Kuba għawwiem iċafċaf u jbaħbaħ, kif jitla' mill-ilma saqajh fis ilaħlaħ, u Malta bħal ħuta qed tgħum għall-kwiet, la twaħwaħ, la tpespes, la tħarħar, m'hemmx tagħmel ngħid jien. U dal-gost li itini l-kliem, ġifieri hawnhekk kelli u x'veru d-dispożizzjoni tiegħi għalqa ta' kliem partikolari u ħadt gost nara kif ħa ngħaqqadhom flimkien. Xtaqt naqsam magħkom però parti mill-ġabra ta' Antoine Cassar li hi 40 jum. Hi għażla arbitrarja, nerġa' nuża dil-kelma, ċoe ħafna mill-poeti tagħna, le, iħaddmu l-onomatopea, Mary Mejla għandha xalata kbira biex ngħid hekk, għaliex ta' poeta u mhux ta' ieħor. F'dal-każ għażilt din ta' Antoine Castar għaliex hija mimlija referenzi għall-onomatopea li mhux, ċoe li tħaddem l-onomatopea, b'referenzi li mhux dejjem daqshekk huma ovvji. U hekk, nistedinkom li tapprezzaw il-ħsejjes f'dil-poeżija, parti minnha. Illum nimxuha bil-mod, bil-mod ħafna. Infarfru ramel il-lejl minn fuq ruħna. Nilqgħu l-frisk isaffi l-vini tas-sider Nħossu r-resħa sserraħ il-ħżuż ħomor li ħaffru difrejn id-dlam tul ħaddejna. Inħallu d-dija tmexxina bil-ħlewwa tul dil-borra tiddi possibilità. Dija u borra u bjuda jinfdu l-għajnejn tqal bl-irqad misruq u n-nida qamrija li fiha għadhom iċafċfu l-mostri mdejqa. Ftit demgħat biss, kull demgħa maħfra ċkejkna tiżżerżaq bla ħoss bejn taħraq u ttaffi lejha l-grif, il-għatx, il-piż ta' passejna. Nimsħuhom f'din ix-xalla lewn il-baħar, inniżlu u niddrittaw tarf il-beritta u nibqgħu mixjin b'nifs tond u lajman. Taħt għajnejna nbexxa l-mogħdija twila maqsuma fi tnejn kważi eżatt min-nofs. Xellug, id-dawl qammiex, borra magħquda, lemin, id-dell tas-siġar, kisja silġ. Il-ħbub jitolbu n-naħa tal-lemin iżda l-pala tas-sieq ġa bdiet iċċedi u magħha l-qalb li qabżet tektika u nofs. Nibqgħu f'Tax-Xellug ingawdu ż-żaqżieq t'arbqejn sarbun ibaqqnu b'żejjil fuq lebusija ratba daqs dan-nas. Inħallu r-riħ imxewweg jistejqirna, l-weraq niexef reġa' safa niedi u eħel rieqed fl-iżgħar tal-ħalib ma nqajmuhx. Ftit 'il quddiem f'roqgħa mdewba lqiegħa tikka mqabbża Xi għerq ta' fagu jimbotta ħa jisponta minn ġo dlam, noqogħdu attenti li ma nitfixkluhx. Minn liema siġra ġej dat-tpespis dħuli? Minn liema għasfur? Ma jimpurtax. Il-ħajr biżżejjed inrodduh bejna u bejn ruħna. L-istess qaddejl taż-żafżafa jirtogħod, l-istess taxmara tqattar ftit 'il bogħod, l-istess asħaba li ġiet tgħatti x-xemx u tfarraġ ftit l-għajnejn jiftħu bil-mod. Insomma, tkompli minn hemmhekk, hux vera? U għalija hawnhekk interessanti ħafna kif qed juża kultant anki strument, hux vera, kultant nonverbali, kultant verb, biex jittrażmetti dal-ħsejjes li kultant anki jistunaw flimkien, imma appontu huma parti mill-effett li qed toħloq il-poeżija. U fil-fatt allura hawnhekk nistgħu norbtu dan id-diskors ma' dak illi qal Oliver Friggieri, hux vera, wkoll, illi l-onomatopea tista' titqies ukoll mhux biss dal-verb illi qiegħed jimita ħoss fid-dinja, imma anki tekniki oħrajn illi għandhom dal-effett li jimitaw il-ħoss fid-dinja. U allura spiss insibu l-onomatopea li taħdem id f'id mar-rima u l-alliterazzjoni, semmejna Xita hux vera l-ewwel ta' Mary Meilaq. Ehm, eħe, ili naħseb fuq dil-ħaġa ħafna u nixtieq xi darba nespandija biex ngħidlek. Meta nkun fil-klassi, per eżempju, l-istudenti dejjem nispjegalhom illi hemm spettru le ta' kliem onomatopejku li jirrappreżenta ħsejjes fid-dinja. U allura kelma bħal qattinn Le għal meta nagħmlu Toqrob ħafna iktar il-kelma lejn il-ħoss milli jinnaf pappa għal ħoss ta' morn. Allura, hemm dil-firxa ta' ħsejjes. U hawnhekk eh, ma nafx għamilx ġustizzja fil-fatt. Iżni mor provajt noħloq dal-ispettru forsi mill-kliem l-aktar onomatopejku bħala tin, Hemm paħħ forsi, imbagħad forsi hemm ċekċek, u mbagħad hemm il-kliem inqas onomatopejku li kważi kważi jiddeskrivi l-ħoss iktar milli jimitah b'mod preċiż. Ma nafx, nixtieq li xi darba nesplora u nara ftit kieku fejn jista' jaqa' dan il-kliem. L-ewwel semmejt appuntu dawn il-verbi li kultant jiddeskrivu ħoss, hux vera, imma li wkoll sa ċertu punt nistgħu nqisuhom bħala onomatopeja bħal meta ngħidu pereżempju l-għasfur janni. Hemmhekk hemm uħud minnhom. U din kienet skoperta ħelwa li fil-fatt fiż-żmien illi jiena kont għaddejja bit-teżi fuq il-verbi kwadrilitteri, Ilona Masini li kienet għamlet ir-riċerka tagħha fuq il-logħob bil-kliem fil-lingwa, it-tnejn li aħna konna qed nagħmlu t-teżi ma' Manwel Mifsud, u bejn wieħed u ieħor insejt min kien sabha l-ewwel, forsi hi kienet sabitha l-ewwel fil-fatt u mbagħad Sraqtilha jiena. Hija parti mill-gazzetta ta' Dottor Brombos, illi kienet gazzetta satirika fil-fatt ħafna, u fost l-oħrajn insibu din il-logħba bil-kliem biex ngħidu hekk fuq il-ħsejjes tal-annimali kif qed naraw hawnhekk, iwerżaq minn werżieq, jitqammel minn qammla, jitħanżar minn ħanżir, jitbeċċel minn beċċun.

Iżgħarżar minn żarżur. Naturalment hawnhekk il-prominenza hija li l-gost tal-lingwa hu l-ħsejjes, hux vera? Eh, qabel ma kellna l-Twitter kellna l-di, hux vera, tiftakruha?

Tibqa' sejjer hekk, għax inkella vera ħa nagħmlu karaoke issa. Sewwa. Mela, stenna x'diħa terġa' tibda. Hekk, all right. Imma araw ftit, mela di copy u paste minn dir-riċerka li semmejtilkom sewwa kemm għandna Ħsejjes għall-għasafar barra t-twit-twitt. Għedtilkom li hija l-ikbar kategorija biex ngħidu hekk u kif tistgħu taraw għandna dawn kollha minn tal-inqas għax bl-ebda mod m'qed ngħid li din hija lista magħluqa jew li ma qabiżtli xejn fiha sewwa imma dan huwa proċess li jibqa' għaddej ukoll. U meta naraw din il-varjetà ta' safar, hux vera? Niftakar, jidhirli Albert Borg isemmi r-referenza tal-farfett, le? Speċi t-tfal tal-lum, jew ta' anki ta' ftit ilu, meta turihom farfett, qabel kienu jgħidulek it-tipi ta' friefet, u mbagħad bdew farfett illum butterfly jgħidulek. U naħseb din anki fl-għasafar, il-papa tiegħi, li jħobb ħafna l-għasafar, mill-bogħod jilmaħ għasfur u jgħidli x'inhu. Jiena sfortunatament ukoll ta' Għasfur nasal, jiġifieri, imma dil-varjetà ta' ħsejjes naħseb turina b'mod ċar x'valur kellhom l-għasafar, sa jew biex napprezzawhom jew biex nikkaċċjawhom, waħda minnhom, imma kellhom importanza kbira, hux vera? Eħe, u mbagħad użajt iċ-ChatGPT, għax vera qed nieħu gost nużah tal-aħħar biex noqgħod nisfidah, l-aħħar darba ġġielidt miegħu. Għax bqajt ngħid li ma kellux raġun. U insomma, allura saqsejtu xi ħsejjes jaqdi copy u paste ukoll sewwa bl-iżbalji b'kollox. Saqsejtu xi ħsejjes jagħmlu l-għasafar u qalli hekk, l-għasafar jagħmlu diversi ħsejjes u kull speċi tista' tagħmel ħsejjes differenti. Hawn huma xi kliem onomatopejku li jintużaw biex jiddeskrivu l-ħsejjes tal-għasafar. U tana Dawk, insomma, ma nafx min se jqala' uħud minnhom, imma, imma, skont ChatGPT jeżistu sewwa dawn il-ħsejjes qalilna jirreferu ċ-ċanti, sfiq u sinjali vokali li l-għasafar jagħmlu biex jikkomunikaw bejniethom jew biex jindikaw il-preżenza tagħhom f'żona partikolari. Għandu ħafna żbalji imma għandu ftit tajjeb ukoll, hux vera? Eħe, jinteressani wkoll imbagħad allura kif titħaddem l-onomatopea anki biex ngħidlek forsi fil-ħajja ta' kuljum, mhux vera li kien tagħmel tal-istampa t'isfel. Mhux hekk kienet. Imma huwa vera li ta' ċapċap huwa minnu illi ta' ċapċap jinstab dokument notarili li kien miġbur mill-Professur Godfrey Wettinger, li aktarx kien il-laqam ta' xi ħadd u fil-fatt il-mamà dejjem tgħidli li ħaż-Żabbar għandhom il-ta' ċafċaf u ta' baħbaħ, naħseb iħobbu ħafna l-ilma ħaż-Żabbar jiena għal xi raġuni jew oħra. Naturalment dawn ftit eżempji min jaf x'hemm iktar hux vera. Eħe, forsi nota żgħira wkoll fuq żgħanżagħ. Meta Mela, jien kelli dil-fissazzjoni li kienet togħġobni minn dejjem ħafna l-kompetizzjoni tal-ispelling bee u kelli dil-fissazzjoni li nġibuha Malta. U wara li ma ġibthiex b'mod legali, ċoħe għadha naħseb għadhom ma jafux barra minn Malta li qed nagħmlu l-kompetizzjoni Malta issa. Insomma, mbagħad l-Għaqda tal-Malti konna ddeċidejna dik il-ħabta illi li nagħmlu dil-ispelling bee insomma. Kien fi żmien meta kont ħa nitlaq mill-kumitat tal-Għaqda tal-Malti. U niftakar insomma dakinhar kont ħsibt f'żanżan għax deherli li tolqot kemm il-ħoss imma anki l-idea li tipprova kliem ġdid, hux vera. U mbagħad iktar 'il quddiem kellna x-xorti illi nittraduċu l-ktieb ta' Deborah Abela għall-Malti li mbagħad allura semmejnieh l-ispettaklu stupend Żanżan Kelma. U naħseb illi dil-kelma xi ftit jew wisq qabdet illum, jiġifieri meta nirreferu għal spelling bee, ħafna drabi narawha miktuba b'dan il-mod, hux vera? Li allura tfakkarna kemm m'għandniex nibżgħu anki inkunu kreattivi bil-lingwa, hux vera? Ok, ħa nagħmel l-esperiment tal-aħħar. Se nqumu, le mhux se nqumu bilwieqfa, mela. Ok, għal Mela, għal għal kulur aħmar, eżatt, għal kulur aħmar, ehm, nixtieqkom taħsbu f'ħoss. Tistgħu taħsbu f'ħoss illi jmur mal-aħmar? Kieku l-kulur aħmar kellna nirrappreżentawh b'ħoss, x'ikun? Dik il-mistoqsija. Għidilna Rita. Xplaħ mela. Mela xplaħ, hu eżatt. Xiktar. Ajut. Baqba, eżatt. Ah, ekku, ekku, ekku. Tajjeb, u kieku l-isfar kellna nirrappreżentaw ħbriħa. Pif? L-lux. Dak inti l-esperta tiegħu. U l-kulur aħdar kieku kena naħsbu f'toma. Stinaġi. Qares forsi? Ġieli. Mor, eżatt, eżatt, eżatt. Insomma, dan huwa l-mod kif noqgħod naħli l-ħin jiena sewwa nara dawn l-assoċjazzjonijiet eh, anki bejn is-sensi differenti. Eh, u xtaqt li nħarsu li nagħlqu anki b'dan l-aspett għax appuntu qed nitkellmu finalment fuq wieħed mis-sensi ewlenin tagħna, il-ħoss hux vera. U appuntu interessanti kif jaħdem id f'id mas-sensi l-oħrajn, hux vera? Dawk xi referenzi u grazzi. Skerioki. Mistoqsijiet? Mela għandi xi mistoqsijiet jew interventi l-ewwel nett. Proset li hemm jiġifieri tajtilna nifisna. Minn ħaġa għall-oħra ġifieri minn kategoriji differenti ġagħaltna niċċaqalqu wkoll u grazzi anke għall-mod ta' preżentazzjoni tiegħek jiġifieri. Jekk min għandu xi kummenti. Interessanti meta Interessanti kif jibdel il-ħoss u forsi minn ġenerazzjonijiet jien niftakar forsi Thomas ġieli semaha fil-programm. Il-karozza tpaqpa' imma aħna meta konna żgħar konna ngħidu tgħawwad. Li hija totalment differenti.

Naħsbu li kien li skont Albert, Albert Borg, din li beda fil-fatt mid-djalett, minn djalett, fejn huma kienu jgħidulu tawwota, tawwota, u minħabba li hemm din l-idea li l-ħoss u jew huwa djalettali, tawwota spiċċat tawwata biex min jitkellem id-djalett minn għalih kemm-il darba jagħmlu qed idawwar il-vokali tawwata,

Hemmhekk li qabgħu s-siġġiew iktar jiġba ħafna l-Għawdex ukoll naf li konna din u kliem. Hemm boxla pereżempju, xorta jużawha u oħra eh, timbotta u tittomba. Meta konna nitila f'tallin, toqgħodx tittumbaw. Ix-xufier stess jgħidlek tittumbawx. U għabda ma tkun. Jista' jkun każ ta' metà tisir mara. Jista' jkun, imma kienet ta' spiss.

Mhumiex hekk qed jimitaw inħoss l-Evers, eh, ma fid-dinja, dik id-differenza. Jiġifieri naħseb il-test ewlieni huwa ta' jekk hemmx il-ħoss fid-dinja. Ehm, eh, jien naf tuttu oġġett fid-dinja, mhux ħoss. Issa vera li kważi qed jimita l-ħoss. Eh, eh, vera, vera, vera. Ehm, Eħet, jimita qisu ftit, u anke bir-repetizzjoni fil-fatt. Ehem, jista' jkun li jaqa' f'xi spettru biex ngħidu hekk. Jiġifieri jiena niddejjaq naqta' ż-żarda speċi kompletament hekk jew kompletament hekk, għalhekk fil-fatt qisni tajt firxa ta' kliem illi possibilment hu onomatopejku biex ngħid hekk. Jiġifieri eħe jaf hemm element onomatopejku. Skont anki forsi l-intenzjoni mbagħad, jekk dak li jkun

Dħalt f'dan l-aspett ta' etimoloġija? Mela, ehm, ftit, ftit, jiena l-Għarbi ftit, ftit, ftit studjajtu ġifieri stenna ħalli dan, għamilt kors mal-professur x'ismu bħalissa, Martin Zammit, kors wieħed qasir. Ehm, mhux ħa ngħidlek bl-amment għax nibża' li niżbalja fil-verità, imma kien hemm ġabra ta' kliem, jekk nerġgħu nirreferu ftit lejha. illi li niftakar żgur hekk illi fl-Għarbi huma kreattivi ħafna meta jiġu wkoll biex jimitaw ċerti ħsejjes. Dika xi ħaġa li niftakarha mir-riċerka. Ħanara, immurx lura, hawnhekk naħseb. Le, qabel. Hawn hekk, hawn hekk, hawn hekk, eżatt, eżatt. Eħe, pereżempju, eħe, qasqas. Eżatt. Ħajjikber ta'. Eżatt. Eżatt, waswas fess fess. Qasqas eżatt, qasqas. Appuntu, appuntu, eżatt, eżatt. Le ġu, m'għandix dubju li hemm iktar ta' ġifieri, ma mhux ħa niżżatta nitkellem fuq l-Għarbi għax bl-ebda mod minn esperta tal-lingwa ġifieri. Eh, imma eħe, tista' tista' taraf xi każi. Ekku. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu għall-istess azzjoni il-verb fl-arbu l-verb fil-Malti. Iva, iva, iva. U hemm każi fejn għall-istess azzjoni il-verb Malti mbagħad jiddegem il-verb Għarbi? Iva hemm, imma mhux qed niftakar bl-amment l-eżempji issa, mhux qed niftakar bl-amment l-eżempji. U barra minn hekk ir-referenza tiegħi għall-Għarbi kienet kif tajt. tkun testwali, m'għamiltx studju komparattiv bejn l-etimoloġija u l-Malti u l-Għarbi, jiġifieri għalhekk noqgħod attenta kif nitkellem. U naħseb li qatt ma saret, mhux hekk? Ma jidhirlix li sar studju komparattiv. Fil-verità jekk niftħu l-Akulina, le, naħseb speċi nistgħu naraw xi xebħ fil-verità hekk hu. Li trid issib lill-Akulina toqgħod tara veru verb. U ta' jew xi ħadd li jaf l-Għarbi bħal Manwel mhux vera, li faċilment jgħidlek imbagħad il-kliem li jaħbat flimkien mhux vera.

Għax fil-verità le, jekk m'għandniex l-oġġett, m'għandniex il-bżonn li nsejħu 'l dak l-oġġett xi ħaġa, hux vera? Allura il-kelma ma tinħoloqx jew ma jsibux soluzzjoni. Eħe, allura interessanti mbagħad imma anki għall-ħsejjes, ħa nsejħilhom ħa, tal-lum, ċoe għall-oġġetti wkoll iktar ħa kontemporanji, xi ħsejjes jintużaw ukoll u l-ħsejjes li ntilfu, biex ngħidu hekk, għal jien naf it-tipi ta' għasafar li semmejna. Però min-naħa l-oħra mbagħad għandek lil Don Alvin li jagħmel l-istess ħoss, l-istess kemm suppost jagħmel l-istess ħoss Malta hawn de a ma' Malta l-Ingilterra u ninterpreta b'mod differenti. Dik hi, anki Malta stess, jiġifieri sakemm f'moħħna ma jkunx hemm it-tip ta' kelb differenti, hux vera? Iċ-Chihuahua iwerżaq, per eżempju, qed niċċajta. Eħe, ġifieri eżatt, naraw kemm, probabbilment eħe jkollna forsi tipi ta' klieb differenti f'moħħna naħseb meta ngħidu li l-kelb jagħmel nebħa u mhux oħra. Eħe, u fuq dal-prinċipju tal-arbitrarjetà dik hi, hux vera? Ġifieri Kif spjega Saussure, hemm arbitrarjetà bejn l-oġġett u s-sinjal li nirreferu bih għal dak l-oġġett, pereżempju l-kelma. Issa suppost l-onomatopea tkisser dik l-arbitrarjetà għax jekk jiena għandi l-ħoss ta' sfur, u qed ngħid pest spess suppost li jirrappreżentah b'mod preċiż jekk hija kelma li qed timita l-ħoss fid-dinja, imma fil-verità nirrealizzaw illi mhux hekk qed jiġri f'numru ta' każi. Jiġifieri ma nafx, jien jien naf jekk nagħmel hekk, b'liema mod huwa ċapċap dak il-ħoss.

Per, ġifieri naf l-ilma jbaqba, ġieli qisu le nisimgħuh jagħmel qisu bloqq l-ilma b'xi mod, u r-riħ ivenven le nisimgħu qisu Għalhekk dan l-esperiment li nixtieq, mhux esperiment insomma, nixtieq illi npoġġi hekk, naqbad ftit kelmiet mhux ħażin u npoġġihom fuq spettru bejn dawk l-iktar li jixbħu l-ħsejjes fid-dinja u dawk iktar remoti, biex ngħidu hekk, li jirrappreżentaw inqas il-ħsejjes fid-dinja, naħseb, ma nafx, moħħ interessanti. Għandek daqsxejn, naħseb fejn anqas għandek il-ħoss, jekk tgħidlek netfel, netfel għajnek. Eh, ma hemmhekk hemm id-distinzjoni li nagħmlu mbagħad bejn azzjoni ripetuta, ġu jiġu l-verbi iterattivi, eżatt, u l-onomatopea. Le, le, appuntu, appuntu. Il-Verb għandna ma nafx kif daħal fl-istorja, qed ngħid. Eh, għaliex, għax hemm, għax hemm ċerti referenzi għal kelmiet li jiddeskrivu qisu l-ħoss li hemm min iqishom bħala onomatopea. Jiena wkoll m'iniex konvinta li kieku ma kif għedtilkom jiena tajt il-firxa kollha. Ekku, ekku anki għalija, anki għalija, ġifieri eżatt, kieku, fil-fatt jien naf Sulluzzu poġġejt aktar lejn it-tarf kieku jiena. Qed timita forsi ftit bl-ittri ripetuti, le Sulluzzu, imma, imma, eżatt, isu l-iskoss, imma, Jiġifieri hekk, kieku dawk terġa' jiġu iktar 'il bogħod, le, għax ishom qed jiddeskrivu ħoss imma mhux qed jimitaw il-ħoss, ekku. Imma hemm min jikkunsidrhom. Fl-Ingliż, per eżempju, hemm min jien naf to sing hawn min jikkunsidrah bħala ta' xeħta onomatopejka. Jiena strettament ma. Jiena naħseb kollox jaqaf il-parametri li tibda bih il-kustudju ta' xi ħin xi ħin onomatopeja u. Le mhux hekk, hekk hu, hekk hu, hekk hu, hekk hu, jiġifieri. Eħe, u kif għedna dak li mhix ukoll, għax naħseb dak li mhuwiex jgħinna niddefinixxu l-ħaġa nfisha mbagħad, hux vera? Kif għedna bl-interjezzjonijiet, pereżempju.

Eħe. Eħe. Per eżempju, l-'o' ħafna drabi fil-poeżija nsibuha 'o' waħedha fil-verità. Il-'o' 'o' nsibuha, le? Eħe, jiena ma tagħmillix. Iva, iva, mela, mela, mela. Le, u peress li l-qoh, jiena f'qohom u lejja, ħafna drabi ma nużawx l-akka bl-istess prinċipju, naħseb kieku nistgħu napplikawh għall-vokali l-oħra, hux hekk? X'inhi? Jista' jkun qed jibissmu bejniethom arbitrarja, jiġifieri, mela, qoh xi tfisser li

E forsi, eżatt. Blakka le? Eżatt, blakka, Toliver. Eżatt, blakka li. Ekku, ekku, ekku. Però fejn kif semmejt il-hm, jista' jkun li affettwana l-Ingliż naħseb hemmhekk. Aħna bil-Malti bla akka naħsbu. Eżatt, eżatt, eżatt. Eżatt.

Eħe, iwa, pero eħe nistgħu ninkluduhom hemmhekk, assolutament. Iwa. Ehm, użajt verb ieħor barra jċaqċaq u jlebleb li kien eh, ifaqqa. Dawk it-tip ta' verbi fil-fatt ma nkludejthomx fil-lista jiena. Ġi bħal jani li huma deskrittivi tal-ħoss jiena dawk ma nkludejthomx fil-lista eh, fil-fatt, ġifieri imma eħe l-oħrajn grazzi ħafna, nżiduhom.

Per eżempju, fittixt, għamil tiftixa hekk Google ta' ġifieri għal volcano, speċi volcano sound. Ehm, u iktar fl-Ingliż iktar huma deskrittivi fil-fatt milli huma nħoss il-kelma. Ma ċċekkjajx ngħidha gidrit, ma ċċekkjajx, ġifieri eħe. Le, nistgħu eħe, firxu. Xi lingwi hemm? Possibilment, hu, possibilment, eżatt. Hekk hu, dik hija interessanti fil-fatt ukoll imbagħad, hekk hu. L-idea dik hi li l-proġett jikber u jsir studju komparattiv ukoll fil-verità. Is-sena li jmiss għandha din. Issa daħħaltni fil-di tal-logħob bil-kliem, noqgħod naħseb il-ħut differenti.

Imma erm hemm lista twila li ġaħna qed nixtieq nurilkom għax. U hija fejn marret. Mela, sibni ħansiba malajr. Imma għaltu li ma sibtix malajr. Però tajtek il fejn iva, fakkirna fejn hi. Ovvjament bħalissa mhux ħa nsibha. Imma hemm lista twila mhux ħażin, hemm lista twila mhux ħażin. Nista' ngħaddilkom anki l-ħolqa mbagħad tal-proġett għax hemm xi affarijiet li huma aċċessibbli wkoll ta' dan il-journal u dana.

m'għandniex nużawh ukoll, jiġifieri fil-verità mhijiex kif tgħid ritratt bl-eżatt tal-lum, jiġifieri altru li mhux hekk, altru anzi pjuttost li forsi tal-lum anzi mhijiex rappreżentattiva peress li l-kliem mhux qiegħed fid-dizzjunarju fiżiku pereżempju, jiġifieri hekk hu.